Megiwa o ka yili manok, alego kica, wun wutye ka timo ngo ma ye me nen beco kany ba? Ko wacce kong ngo ma tye ka timme kong kany ko? Wan watye ka tic kany, watye ka timo jami ma lubo tekwaro pa Coli. Watye ka timo kit ma yam Acoli tiyo kwede, deyo gibedo kwede, giyubo kwede ganggi. Ka idonyo, idonyo i gang keni pa Acoli inongo gang maleng adada. Man waboyo eni gilwongo nyinge ni boc me gwoko kodi, kodi mapapat ma imito itot pe ocubi en iboyo iketo malo kadi mwaka aryo pe balle igwoko bedo kenyo, pire tek pien loyo ma kombedini a ki okir yat wek pe otot ocubi ka otimo ngo wan wagwoko kuman, kemikol pe iye. Gwoko i medo pito ne bene pe mo to ka oto ci nongo doge ne mere ma nongo kite kot pe ocwe ma ber ka omako ento ka me gwoko ne gin mo ma yelo pe. Aneno jami mukene tye piny kany ma atamo ni ka nongo kong lek tye ci owacca kong calo ka tuko caa ne aneno jami tye dwong kany ba ki wacce kong wiye wiye kong Eyo. wek dano oniang ngo ma tye ka timone tin kany. Ka tuko ne Jami ene ne in beco. in ineno wan orye gi ni mar gengo lutino ni wek pe gucit ka lak Iketo coro kenyo latin bedo iye boti wiye pe cito ka yenyo lok ka ilwongo alwonga bene nongo tye kenyo ka iyenyo latin bene nongo tye kenyo pe cito ka wot ni o latin angede woto latin angede balo gin akiti eni nongo coro tye kenyo. Wa pa nyera bene kilwongo ni lalet ikwinyo lalet lutino bedo ka tuku kenyo tam pa latin me cito ka wot kit ma kombe lutino laka ata-ni bedo peke Litino bedo ene te dero, litino bedo gang, pwony be ginongo ki kenyo, in ladit moni ma ibino ka nenogi inyutti gi gin ango ma myero gutim, en aye weko watimo gin eno ni. Ma ka en tye ka ka kweni, aneno ni wuyero ka eni wutye ka kwe ka ngat mo mito bino neno ne. Ka ka eni, kakare kilwongo ni Tax Center, ka ma coko mere wi dano weng, pol jami ma watimo kany-nyi be weng jami pa coli. Ma ka in acwili kikome ma in imito bino ka niang gin ango ma cwili yang timo, ngo ma cwili tiyo kwede, bin mere i tax center kany ci ingo. Inongo jamini weng tye ma ipenyo keken wang inongo. Nongo pingo oyero kenyo dok bene otamo ni ber itye ka kwer ni myero kong wacce kong pi gin eni? I gulu kany ma eni watye dye gulu kikome gire mere ba? Kakare. Ento oyero dye gulu pingo? Pingo pe nongo otimo i car? I dye gulu gin oweko wan oyer dye gulu kikome? Me acel, tax center tye ka kabedo mo malac ma kadi wun wubin dano miyo adi joliwu weng. Me aryo, jo ma gitiyo i cik eni eni gin dong gineno iwa i kwano ni ber ento myero wan olut be te kwaro obed cok ka ngetgi wek ominigi pwony gunge ni tekwaroni kadi tye lakwan kadi timo nining. Mak tekwaro-ni wiyi pe owil wek wan iye atak center. Mego man tuko eni pwonyo lutino me acel awaye ni wek gubed ka kare acel pe ocit ka lak mukene dok pwony mukene tye iye aneno tye ite dero dero ko dong. Dero eni ma lutino tye ka tuko iye ni man gin ma kigwoko iye cam ka in ipuro nyimi pe ipiko i kicaa in ineno kit ma wapuyo kwede waye meno wapuyo maleng ki iye kunu walir adada kwoyo mo pe.